Eh, ada apa nih pambakal datang ke sekolahan? Tumpen bener. Ada Mas Idrus sempat jua. Maka kakanakan bulikan sampat karena ada ujian. Kenapa jadi bebulik lagi?
Ini mohon maaf banar bapak guru boy lah. Parasa ulun waktunya kada pas gasan bagayaan. Sualnya imusi ulun lagi labil-labilnya. Bagayaan kaya apa maksud pian bapak pambakal? Bagayaan apa jar? Apa maksud pian tadi manyambat kami tumben? Tumben itu artinya jarang-jarang kayak itu nah datang kamari.
Oh, kaitukah? Ulun kira pian menyambat kami wadai. Itu kelemben bapak pembakalai. Ada apa nih? Ada yang bisa ulun bantu kah?
Nah, ulun handak minta pertanggungjawaban lawan pian. Pertanggung jawaban kaya apa maksud pian bapak pembakal? Jadi kaini, Idrus ini tadi bulik tumatan sakulahan, sakalinya inya sudah kada ingat lagi lawan abahnya saurang. Ai, kanapa bisa kaitu? Ai, kanapa bisa kaitu? Ai, kanapa bisa kaitu? Ikam nih gurunya kalo lah? Ajin gara-gara ikam nih malajari Idrus nang kada-kada. Bawa batanang dulu bapak pembakal ah. Bawa bajikir. Ini ada masalah apa, Gerang?
Nang kaya apa aku handak tanang, Guru Boy ai. Idrus ni anak samata wayang, anakku saikungannya. Anak nang manjadi harapan kuitan warga kampung, bangsa, wan nagara.
Ini ada apa, Mas Idrus? Bakisah wan Bapak. Ada masalah apa pian lawan abah pian ini, Gerang?

Jadi pas aku handak tulak bagawi, Idrus pamit handak tulak sakulah. Inya mancium tangan ulun, maminta du'a lawan ulun. Hari ini inya handak ujian kanaikan sakulah jar. Du'akan supaya nilai ulun baik. Jadi jerku, ikam ini anak abah, siapa nang kada tahu lawan abah bahari waktu sakulah. Makanya abah ni jadi pambakal salawasan. Jadi jerku amun nilai ikam buruk, jangan lagi ikam mangiau aku abah. Mambari supan banar ai.
Imbah itu pang bapak pembakal. Nah, habis tu imbah bulik tumatan sakulah, kutakuni ai Idrusnya, ujarku nih. Nang kaya apa nilai ikam nak? Bagus haja kalo? Ih, sakalinya si Idrus nih manjawab. Maap banar lah. Pian ini siapa lah? Nang kaya apa aku nyanyuk kapala. Sampai anak saurang kalumpanan wan kuitan saurang. Uh, nang kaitu kah kisahnya. Jadi, sabujurnya anak pian ini pintar aja bang. Cerdas aja. cuman kadang-kadang tuh lambat bener ya mengalir nah lambat lamun pian kada percaya ulun ada sebuah pertanyaan jadi ada lima orang lagi berjalan Harinya pina maram banar. Nang kaya apa caranya lima orang tadi kada kahujanan.
Apa yo? Kadida akalnya aku nah boyai manjawabnya. Lamun menurut pian apa Mas Idrus?
Tinggal bajalan aja buhannya nang balima itu. Kan harinya maram jua, hmm. lain hujan. Itu jawabannya. Lagi, partakunan selanjutnya. Lawang, lawang apa nang ditunjul sepuluh orang tapi kada kota buka?
Pumput bener, nah aku guru bapak buyai.
Manurut pian apa Mas Idrus? Lawang nang tulisannya pintu geser. Hmm, itu. Lagi nah Bapak Pembakalah. Coba pian sebutkan lima nama buah dalam satu detik. Bah lah, mangaradau haja nih pertanyaannya. Amun pian pang masih terus.
Pancuk.
Bah lah, amun kaitu ulun gin bisa jua Bapak Guru Boyai. Engki.
Nah, coba pian sambatakan tujuh nama sayur dalam satu detik jua.
Amun itu ulun kada dapat ah menjawabnya. Amun pian pang nak. Kada tahu jua bah ai.
Impah pang apa pang bakal. Capcay.